Кунакханәбезгә рәхим итегез, кадерле телевизор караучылар. Бездә кунакта Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Габдрахманова. Айгөл, сәлам. Хәерле көн, исәнмесез?
Айгөл буш кул белән түгел, һәрвакыттагыча үзенең дуслары, үзенең җан иптәшләре белән килгән. Кемнәр бу? Әйе, бөҗәкләре белән, әйе бит. Әйе, бүген менә таныштырып үтәсем килә. Инде безнең, ничек дип әйтим, соңгы өч ел эчендә үзләштерелгән, Һәм инде тикшергән яңа төр файдалы бөҗәгебез, ул да булса падизус дип атала. Ул безнең күпләрнең үзәгенә үткән колорадо коңгызына каршы эшли торган бөҗәк булып санала. Көрәшә торган.
Бу колорадо коңгызы белән көрәшә торган яңа ысул кебек килеп чыга. Без гадәттә бит сиптереп агу белән көрәшү ысулына ияләнгән дип әйтик инде. Һәм әле бу ысул шактый шикле, чөнки бу агудан соң барыбер бәрәңгеләр аның кадәр натураль каламы юкмы дигән сорау туа бит. Ә болар турыдан туры көрәшеп, Колорадо э, коңгызы белән сугышып. Әйе.
Менә бик дөрес нәрсәгә басым ясыйсыз. Э, дөрестән дә ул э, мин инде химик препаратларга каршы бернинди дә теге начар сүз әйтмим, әйе бит һәрбер нәрсәнең үз урыны. Әмма үзеңнең бакчаңда натураль, ничек дип әйтим, экологик яктан куркынычсыз продукция җитештерү булдыра алу мөмкинчелеге бүген бар. Ә, дөресен генә әйткәндә, менә болар инде бу бөҗәкләр ә, нинди дә булса яңа уйлап чыгарылган әйберләр түгел. Безнең табигать шулай яратылган. Һәрбер корткычның аңар каршы көрәшә торган корткычы бар. Файдалы бөҗәк дип атала инде ул. Ә, менә бу очракта, менә Колорадо коңгыз безнең каян кергән? Америкадан кергән әй бит. Менә бу падизус та безнең шул яклардан кайтарылган файдалы бөҗәк булып санала. Менә монда инде сез үзегез дә карап киттегез, ничек иттереп алар эшлиләр. Ул безнең болай игътибар белән карасан, аның имаго дибез инде, менә зур корт, ул безнең кура җиләгендә була бит әле, ниләр. Теге кура җиләге тәмле дип кенә ашыйм дип капканнан соң, бер төрле бик тәмсез бер бөҗәкләгә бит шулмы инде ул менә шуңар ошаган алар рәвеше белән аңар ошаган әмма ул икенче төрле инде әйткәнемчә шул без аны соңгы өч елда гына әле өч ел эчендә үзләштердек аның җитештерү ничек дип әйтим технологиясен һәм инде үрчетү үрчетү ысулын һәм нәрсә әйтәсе килә менә шушы соңгы ике елда тикшергәннән сон шуны әйтәсебез килә, әгәр дә менә шушы падизусны колорадо коңгызының йомырка салу фазасыннан көрәшә башлыйбыз икән, бик яхшы результат бирә, нәтиҗәләр бирә. Безнең хәтта шундый бер очрак булды узган елны, бер абыең килде дә, миңа, ди, бирегез берәр нәрсә, ди, мин бирдем дә инде, мин, ди, ике атнага китәм, ди, ял итәргә, ди. теге кала коңгызлар уже барлыкка килә башлады теге сакласын самый главный дип инде мин инде әзрәк теге куркып та калган идем әмма иң мөһиме мин инде аны онтым биргәннән соң өч атнадан соң ул миңа фотолар белән рәхмәт әйтеп җибәрде иң кызыгы ди сезон ахырына кадәр менә колорадо коңгызы барлыкка килмәде ди Моны Аһа. беләсезме, нәрсә белән дә аңлатыла бу, менә ул файдалы бөҗәкләр табигатькә чыгарганнан сон, Үрчи башлыйлар. а, үрчүдән генә түгел, алар теге, а, үзләренә күрә билгеле бер феромон дигән ис чыгаралар һәм нәтиҗәдә алар а, яңадан м, тирәлеккә, анда бит инде шулай ук а, ни бара, конкуренция бара алар Әйе. арасында да, алар а, табигый энтомофагларны и- чакы, нитәләр, Җәлеп итәләр. Нәрсә соң энтомофаг? Энтомофаг ул файдалы бөҗәк. Икенче төрле. Үзләре ис чыгаралар да, калган файдалы бөҗәкләр болар янына килә. Әйе, ни өчен дигәндә, чөнки гаскәр арта башлый. Әйе, ни өчен дигәндә, чөнки дөресен генә әйткәндә, бөтен җирдә дә һәрвакытта да көрәш бара. Менә алар артып китмәсен өчен, без дә бар әле дип, бүтәннәр дә килеп, менә шул нәтиҗәдә ниндидер бер куркыту теге исләре дә бүлеп чыгарып шунлык белән дә аңлатыла ул аларның менә табигатьтә теге безнең кебек аларга акча эшләргә кирәк түгел аларга бары тик тукланырга һәм үзләренең дәвамчыларын калдырырга кирәк име менә бу очракта инде алар чыгуга эзли башлыйлар нәрсә белән дә булса тукланырга һәм туклану чарасы буларак менә без аны лаборатор шартларда менә шул хрущаклар белән тукландырып торсак әнә алар Хоботоклары белән нападать итәләр теге, һөҗүм итәләр дә, аларның эчендәге сыекчасын суырып тукланалар. Ә инде табигатькә чыгарганнан сон, алар йомырканың, йомырканы бик күп нитәләр алар, юк итәләр.
Аның сыекчасын эчәләр.
Ә колорадо бер-берсе белән көрәшми булып чыгамы? Йомыр, йомыркасына гына һөҗүм итә. Моның каршына ата Колорадо коңгызы килеп чыкса,
аларга да каршы эшли. Э, бары тик нәрсә әйтәсе килә, ни өчен йомырка фазасына басым ясыйбыз? Чөнки алар бер көнгә э, йөзләгән йомырканы юк итәргә мөмкиннәр. Берсе. Берсе. Ә Колорадо ул, э, ул бит инде зур. Алар бер Колорадо аңар бер көнгә җитәргә мөмкин. Минем менә бер соравым бар. Менә бер бәрәңге төбенә ничә шушындый кортны җибәрергә кирәк? Бер квадрат метрга нормасы ике экземп, кимендә ике экземпляр чыгарырга кирәк. Әгәр дә инде менә әле генә барлыкка килде икән, теге ничек дип әйтим, минимумнан башлап, бер квадратный метрга бер экземплярдан чыгара башлыйбыз инде. Менә шулай әкренләп бер ике атнага, теге ике атна саен аз-азлап өстәп торырга кирәк булачак. Моны инде, әйтик, бәрәңгене утырткач ук шушы ниләрне чыгарырга тиешме без бакчага? Юк, э, корткыч барлыкка килә башлагач. Ягъни инде менә бәрәңге үсә башлады. Юм... Я... Колорадо йомырка сала башлады. Ага. Димәк, без инде чыгара башлыйбыз акырынлап бадизисны. Ә болар кышлый аламы? Яисә без аны ел саен Безнең табигать шартларына кызганычка каршы әле алар яраклашмаган. Ни өчендер менә Колорадо коңгызы, әйе, Колорадо коңгызы ул безнең кышларга яраклашкан, кызганычка каршы, әле менә аның аңар каршы эшли торган энтомофаг ияләшеп бетә алмый. Бәлки күз күрер, ни өчен дигәндә, табигать җылына, безнең көньяктагы корткычлар хәзер бик тиз ияләшәләр. Минем уйлавымча, ул да ияләнәчәк. Ә менә бер квадрат метрга, дисең, Айгөл, Ничек аның һәрбер квадратны үлчәп, шулай ыргытып йөрисеңме яисә әйдә әйдә әйдә әйдә әйдә теш теш теш теш инде э, без бит инде беләбез ничә сутый җир барлыгын име э, кимендә без аның нормасын чутлап чыгарабыз да аны диагональ буенча да куеп чыксак була сез аны күреп торасыз алар бик шук алар бик тиз хәрәкәтчән алар йөгерәләр сез аны чыгарганнан соң сез инде бер биш минуттан соң аларны күрмәячәксез үзләре таралып бетәләр бер урыннан гына җибәрәсе булалар Диагональ буенча салкын куеп чыксак уңайлырак. Теге аларга инде әллә ни ерак эзләп йөрмәс өчен. Әйе.
Ярый, без инде бәрәңге темасын теге шактый җентекләп тикшердек дип әйтергә мөмкин. Тагын бу чорда ниләр белән мәшгуль безнең бакчачылар? Нинди киңәшләрегез бар? Нәрсә әйтәсе килә?
Бүгенге көндә инде менә корткычлардан әйт тагын әйтәсе килә. Гөбле быел бик күп, бүтән корткычларга әлегә басым ясаучылар юк. Теге ничек дип әйтим? Менә шул гөбләгә каршы эшләргә кирәк инде. Ни өчен дигәндә, әгәр дә аларның шулай ук вакытында көрәшеп калмасак, үсемлекнең согын эчеп алар бик нык зыян китерәләр, иммунитетны төшерәләр. Аңар каршы эшләргә кирәк. Һәм инде, әлбәттә, менә хәзер эшләргә кирәк төрле авыртуларга каршы. Шул ук бәрәңгедә фитофторозга каршы, шул ук җиләктә, мәсәлән, төрле топ пятнистость дибез инде, менә шул авыртуларга каршы профилактик чараларны хәзердән үк эшләргә кирәк. Айгөл, аһа, менә бик күп кенә районнарда кырау төште, хәтта бәрәңгегә, менә ул зыян ясыймы, яисә ул алга таба үсеп китә аламы андый бәрәңге? Әлбәттә инде ул менә яхшы гына үсеп утырган ни кебек үсеп китмәячәк инде. Аның барыбер ничектер күпмедер процентка зыяны әлбәттә бар. Ни өчен дигәндә, ул бит инде өшетеп алды күпмедер өлешен. Хәзер аларга бу үсемлекләргә иммунитетны ныгытырга ярдәм итәргә кирәк, үсеп китәргә. Препаратлар ярдәмендә бит.
Препаратлар бар, әйе. Аларга инде теге, мәсәлән, гуминовый кислота кебек составында булган препаратлар белән аларга әлбәттә ярдәм итеп, иммунитетларын ныгытырга ярдәм итәргә кирәк. Кешегә дә иммунитетын ныгытырга кирәк, бәрәңгегә дә. Әлбәттә. Шушы ноктада без бүгенгә бу тапшыруга сезнең белән саубуллашабыз. Айгөл, бик зур рәхмәт. Менә әле бу теманы өйрәнәсе дә өйрәнәсе, миңа кызык булып китте әле. Хәтта тапшырудан соң да сөйләшеп бетерербез. Әлегә саубуллашабыз сезнең белән. Саубуллашабыз.